Podcast mam Gilles a mam Pit. Mir hunn haut erëm Besuch bei eis. An zwar hu mer en neien Invité, dat ass den David vun der Band, vun der Lëtzebuerger Hardcore Metal Band Blanket Hill. Bonjour! Bonjour! Schéine gudde Moien! Moie Gilles! Ja, ech sinn och nach do. Ja. Ech gi gäre vergiess. Absolut. Ja, mir sinn ja. hei fir iwwer Blanket Hill duer äh, duer ze diskutéieren an ze kucken, wat ass Blanket Hill, wat ass Hardcore, wéi ass Hardcore zeen ze Lëtzebuerg well. Also perélech lo sinn ech net de gréissten Hardcore Listener. Ja. Mir ähm, haten och schon e gudden Virgeschmaach krit fir dat, wat vu Blanket Hill lo demnächst fläit wann dat heraus ass. Ass et vläit scho dobaussen oder esou just nach net? An dass wéi de Pit virdu nach gesot huet, sou dat mécht scho Bock. Ja, ja. Ech mengen ähm, dat ass dat ass gutt. Äh, dat ass net lo eppes wéi gesot, wou ech all Dag ging lauschteren, mee wann et muss sinn, dann esou. Voilà, dat ass och super schéin. sind och kee groussen Hardcore lauschteren, awer ech appreciéieren déi Band zumools wann so am, am Background leeft an sou et mécht immens Bock, et pompelt een op an sou gell an dat Die Impressioun hat ech och lo beim, beim Virgeschmaach op der neien Album. Hm. Ja, schon mal gut. Naja, dann gebe ich so ein Blanke Till. Wie hast du zu kommen? Wie hat dich gegründet? Wie hast das alles so entstanden gewesen? Ähm, muss, also ich gehe da schon ziemlich lang. Also, ich habe das mal nur geguckt. Ähm, seit, seit 2015 schon. Wird mittlerweile sieben Jahre sind. An et ass u sech aus enger anerer Band ervirgaang. Dat war méi esou, also dat war net esou gutt, mee et war awer flott. An du hunn, hu mer do esou e bësse Changementer gehat, wat de Line-up ugeet. An du hu mer geduecht, a mir mir géinge gäre bëssen an eng aner Richtung goen, mir géinge gären e bëssen aner Musek spillen. An du hu mer eis dunn um Blanket Hill gesicht an hunn dunn och ugefaang an dat huet awer coïncidéiert mat dem Fait, datt jiddereen op d'Uni gaangen ass. Dat heescht, mir hunn u sech ni vill zu Lëtzebuerg gespillt bis elo op déi lescht puer Joer, wou jiddereen nees hei ass. Mee mir hunn direkt, ech menge mir hunn eng EP opgeholl, déi alleréischt. Äh, an. Dat war Kaizen, ne? Kaizen, genau. genau. An, ähm, ja, an du mal gesot, komm gin op Tour. Am Här nach keng Ahnung, wie dat geht, a wie, wie dat mëscht. Mee mir hunn einfach mal. mir hunn einfach mal irgendwelch Leit ugeschriwwen an eng Millioun E-Maile geschriwwen an sinn op Tour gaang an dat huet gut funktionéiert. An du mal dat irgendwie so bäibehal, well mer, wie soll ech soen, Souwisou, wa mer eis Zäit geholl hu fir Concerte, fir hei an do, war dat ëmmer fir jiddereen e, wéi soll ech soen, et war méi gescheit fir eis, vue datt mer souwisou all vun den Unië komm sinn an an aller Häre Länner gelieft hunn. Da komm mir spillen direkt eng Woch Concerten, wéi datt mer elo, wéi soll ech soen, all op Lëtzebuerg fléie fir e Concert am Rocas ze spillen an da fléie mer erëm zréck. Dat wär alles zimmlech deier ginn. An jo, du hu mer eng Partie Toure gespillt, du hu mer eng zweet EP opgeholl an du hu mer zimmlech laang mat där, wéi soll ech dat elo mol soen, gecoast. Dat heescht, mir hate just dat dobaussen a mir hunn eis einfach geduecht, komm mer spille, komm mer spille, komm mer spillen. An dunn ass déi ganz Uniszäit irgendwie eriwwer gewiescht. Jidderee war erëm hei a. Jiddereen huet ugefaange mat schaffen. Buuh. Jo, jo, jiddereen huet misse bësse Brout, Brout mat heem bréngen. An du konnte mer awer hei nees an der, an der, an der Zeen eis e bësse festegen an dat da kombinéiere mat, mat Touren souzesoen. Cool. Ajo, elo si mer, elo si mer hei. Cool. Souzesoen. Mä wéi gesot, also ech hunn, ech sinn opmierksam ginn duerch Blanket Hill, well de Rick vu Ghost Noise hat am Fong de Post geshared, datt datt deemnächst eng eng nei CD kënnt. Dat war eben elo vum neien Album, den The Courage of Hopelessness, wou deemnächst erauskennt. An do war esou. Ech kennen dee guer net. Ja, ja, ja. Geet ville Leit esou. Geet ganz ville Leit esou. An, ähm, mee elo, wann s de, wann a, du hues elo grad gesot, wann der éischter bëssen ausserhalb ënnerwee war, dann, mhm. wou ech säis och am Presskit gewisen hues, esou effektiv ja, ja. esou, okay, d'Jonge war scho vill ënnerwee, mee net hei. nee, et ass, ass ganz komesch, dass, äh, dass u sech de, de Reverse dénge, well äh, mir, ech hunn ëmmer am Gefill, datt et, datt et eng, eng enorm Unzuel u super gudde Bands zu Lëtzebuerg gëtt, déi leider net erauskommen. Ja. An, a mir waren iergendwéi schonn iwwerall, ausser hei, obwuel mer vun hei sinn. Dat ass e bëssen den, den ëmgedréintene Wee. Ja, Ah, cool, witzeg. An awer mengen ech, mat wann ech elo sou verschidde Venues kucken, ech mengen Manchester, Bristol, also ja. UK vill ënnerwee. Net grad näischt, ja. Ech gi mol dovun aus, dass e och dann iergendwou verschidde Leit zu, also an England op der Uni waart. Ja, ech war, ech hunn a Schottland studéiert. Ja, ah, okay. Ja, cool, cool. Nice. Ja. Also, mir dat, das, das ist ganz komisch gewicht, well mir an denen, an denen, an der Band wo mer virdru waren, du mer vill hei gespielt. Dat heescht fir eis war et so an eiser dieser Stelle so musikalescher Karriere so den nächste Step. Okay, mir hunn äh, wie soll ich so äh, um Food for Your Senses gespielt, mir hunn eng mhm. Party Shows hei an du tralalala. Komm mär gi lo raus. De Problem war halt, datt mer dat ënnert engem neien Numm mat neier Musek gemaach hunn. Dat heescht fir ganz vill Leit ausserhalb war dat e ganz neie Projet, obwuel mir oder eng Partie vun eis scho säit 5 Joer virdrun scho Musek zesumme gemaach hunn. Hu mir gesot, ok, da musse mer elo mol eng Kéier op Tour goen. Ja, das ist komplett de Géigendeel vun Appppes wat de gewéinlech ja. plangen. Das, das, schon, genau. das schon witzeg ja. Wësse schon wësse schon Melo versti ich dann och effektiv äh, wou wieso et so gangen ja. ja, ja, ja, ja. So, so wenig Lei doch äh, wahrscheinlich vun Scheieren hunn. Ja, ja, ja, das... Wie war dann. Ähm... Das gesot Dir hätt Ären bësse Genrewiessel gehat Aha. ge gemaach gehat. Wat hat Der da virdrunner gemaach gehat, fir bevir Der op Oh, mir, mir, d'Hardrock-Szene gaange mir sidd? virdru so, so richteg Teenager-méisseg, en Teenager ëm 2008, 9, 10, so richteg schlechten Deathcore, Metalcore, iergend esou en keng Ahnung waat gespillt okay. an ech wees och net op mer all mega Loscht drop haten, also menges war daat nie esou richteg mee daat war iergendwéi esou waat een dee Moment gemaach huet an äh, daat war wéi mer äh, Order of the Oceans war d'Band an äh, wéi mer e bëssen bëssen äh, Kaméidi gemaach fir aner jonk Teenager déi schlechten Deathcore gelauschtert hunn. Ech menge mir schwätzen dann awer och fir eis dräi, mir waren all dräi och do. Ja, An voilà, Claire also Haas dran. déi huet een einfach an dat, dat si sou Growing Pains, mengen ech, Ja. déi muss dee Moment Cringe. duerchlafen. Voilà, Pure Cringe. Gehéiert, gehéiert dozou, mengen ech. genau, Ja. genau. An äh, jo, mir hunn, mir, also dat war, dat ware wierklech immens flott Joren, et ware flott Zäiten, et war jidderee sou am, am, am selwechten Alter, am selwechte Film äh, an Ierndwéi si mer dunn awer mengen ech do rausgewuess. Also et waren eng Partie Leit, déi dat Lidd mega flott fonnt an hei an do. Et war elo ni richteg meng Geschicht, mä ech hunn halt gär Musek gemaach mat menge Kolleegen. An jo, du hunn ech awer, also ech hunn dee Moment nach Gittar gespillt an live an du hunn ech op eng Kéier ugefaangen aner Saachen ze schreiwen an dat huet guer net méi do dra gepasst an dunn ware mer esou, hei komm mir loossen dat do sinn, dat ass, dat ass net méi mir. ja, ja, ähm, ja. ich mein, spätstens dann dann hältst doch da muss doch grundlehnen decisionen hol ja. ja. Ah, nee, do sagt mech lo ich will dat do mi man ja kann ich genau. ich muss einfach so so order of the oceans kling das ja mega weird nun ja also, also das ist scheizt mit mit 2000 ge ja das ist klischee auf der nummer aus der zeit war wirklich also so on brand wie ihr nimmer kann sind mhm. Ähm, an dat irgendwie hu mer also ich mengen dass enger Partie vun eise Gänger do sinn wie es bis penibel do also dat war mega flott war eng gut Zäit me äh, mir hatten du noch all bis den anderen en enere Goût a mir wollten dat dann noch méi realiséiere wie komme mer lo einfach net do well dat keng Ahnung ass grad irgendwie cool mm. komme mer mm. bis eis eis egen Saach eisen egene Film an dat fillt sech réckbléckend och e bësse besser un. Also ech, ech sti lo léiwer, ech sti, ech sti vill méi hannert där hei Musek. Wann lo ee géing bei mech komme mat enger Order of the Oceans CD, da wär ech sou, äh, hä hä, muss de lo dovunner schwätzen? Sou dat ass begruewen a kee weess, wou et läit. Voilà, voilà. Genau, genau. Dat ass Vergaangenheet, let's move on. Genau. Mä dat ass awer schwéier, meng ech, als Museker. Du, ech si lo net lo esou extrem täteg. Äh, wie wies du lo zum Beispiel den David méi so äh, äh, Ech verstin dech awer du was als Musiker was de deck schnell konfrontéiert mat so Situatiounen so Ja. Oh, ich hab guer kee Bock méi op dat doten. Ich Mhm. irgendwo sees dann er war so ich kann awer net schon direkt drin ändern an irgendwie baut dat dech das op an irgendwann enke dann ja da platzt da einfach de Kolli an dann dann dann schmeißt de verschiedene Sachen hin da sees du so nee nee absolut net méi

Jo. Mir hunn nëmme den Input, also do huet sech kee gestritten oder iergendeppes, war einfach esou, hei, dass dass net méi fir eis. Äh, du krute mer den de Miguel an de Scott bäi vun äh, vu Fusion Bomb, dat heescht, mir si Mhm. sou enke an der Gare hale bliwwen, mir hunn Leit ofsteige gelooss, et sinn nei Leit bäigeklomm, mee den Zuch fiert virun. Also, Dat ass schéin erkläert. Ech mengen, Ja. dat ass och Mhm. eng gutt Beschreiwung, meng ech, fir wéi eng Band oder Ja. net, net, mä net eng Band, mee wéi e Projet, well kann dat yeah. fir alles gëllen net genau e Projet ka funktionéieren. Nee cool. eben also dat och äh, wie soll ich so, äh, dat och an deem Moment äh, méi wie soll ich so ech, ech wéilt doch net dat ze schleit du duerchzwéngen a ech mal dat ha schon eng Zäitchen an ech muss dat dobäi bleiwen einfach well ech ja. dat mache ja. ja, um, gewährt. Voilà, eben dat, dat mischt dann noch keng Freet wie soll ich so dann ass d'Herzflecken wie so dobäi. A wéi soll ech soen, mir, mir pflegen do och eng relativ oppe Kultur an der Band, wann een e Problem, also mir si jo och all Frënn an éischter Linn, also. Jo, jo, mä dat ass dat Allerwichtegst, mengen ech. Voilà, an a wann et da bei engem net méi geet oder hei an do, dat ass, dat ass guer keen Thema. Mir, mir hunn zum Beispill mat eisem, mat eisem ale Batteur, dem Guy, de Guy ass nach relativ involvéiert an der Band. Elo just net live oder Recording oder hei an do, mee vu datt hien och ganz vill Expertise huet, wat d'Musek ugeet, ass hien ëmmer motivéiert, e bësse matzeschaffen, mat Feedback ze ginn. Hien huet zum Beispill all déi elektronesch Interludes-Geschichten um Album gemaach.

okay, ech sinn e bësse confused, mee ja. et, et passt awer net vill Manner bei de nee, Konzept vum Album. Ech hat et och cool fand, einfach coolen Iwwergang so op die ja. Bass, die Bass Blum, die Bass Blum huet alles ginn. ja, genau, genau. Nee, dofir, also mir, mir, mir hunn do so ganz familiären Dinge mat all den Leit, die, die mat der Band involvéiert waren, Leit, die do so an dem an deem Dunstkreis do ronderëm sinn, dat wéi soll ech soen, dat ass alles esou eng familiär Dénge, jiddereen ass cool mat jidderengem, jidderee mécht iwwerall mat an hei an do, dat ass voilà, dat mir huelen eis och selwer net ze eescht, also ech fannen dat ëmmer penibel, wann s du esou Leit hues, déi mengen, si wieren, ech weess net, the second coming vum Jesus, well se eng Gittar riit am Grapp hale kënnen, dat ass ëmmer e bëssen, weess net. Jo, jo, mee jo, do fänkt dann erëm de Cringe un. Genau, genau. Mä dat ass effektiv d'Wuert vun 2023, cringe. Wéi mer herno nach op, ähm, op dat Thema wäerte kommen, Thema, Thema cringe an mä Mhm. ass meng Musik ass meng ech, dat sinn déi zwee wou ganz gutt zesumme ginn, fir dës Ja. Lidder ze beschreiwen. Absolut. Äh, do waars du jo och e bëssen täteg. Mee do, dozou komme mer nach. Ja. Fokusse mer mol, wéi gesot, op, ähm, wie, wie, okay, Dir hutt um Ufank Metalcore gemeet oder schlechte Metalcore wéi méi ähm, vum Metalcore bis op Hardcore ass Dir awer Orlo keng Ech hunn net zo keng grouss Differenz méi äh, dats Dir awer déi selwech Roots egentéi wou yeah. so ver, verspreet hunn. War dat, war dat den echte Gedanke so ne ech wëll méi méi aggressiv, ech wëll méi äh, natierlech wann ech kucken mat wat engen Bands, dats Dir och gär verglach gitt sou. Ok, dat sinn d'Nimm aus der Hardcore-Szene, gell? Ja. So, an, an ja, et, et mëscht et mëscht och Sënn, Iech mat deenen ze vergläichen, ob dat lo textlech ass oder generell, wéi d'Musek eriwwerkënn. War dat, war dat gewollt? War dat einfach so, nee, mir maachen lo dat dote, well dat Bock mécht a well dat Power huet? Ja, also ech, ech zu engem gewëssenen Deel schonn. Also mir, mir ech weess, datt mer, mer dat alles decidéiert hunn an hei an do. datt mer enker zesummesouzen a mir soen, hei mir mussen dat do elo maachen, einfach well et, wéi soll ech soen, also et si vill Leit bei eis, déi déi aus dem Metal-Beräich kommen, also ech ech hu mat 10, 12 just Metal gelauscht, also sou déi éischt, Jo. also de Black Album iergendwéi an dann virdrun e bëssen The Offspring, awer och net, dat ass och net déi déi gréisste Punk-Band op der Welt, dat ass och net Nee. um Radio, Déngen. Äh mee dunn Metallica an dunn Children of Bodom an dunn ass et biergof gaangen. Dunn hunn ech mat mat 13 esou Black Metal gelauschtert. Esou et huet alles misste esou haart si wéi méiglech a sou schnell a sou béis. An jo dunn ass dee dee ganze Metalcore Déngen do komm an all meng Kollegen hunn dat gelauschtert. Ech esou ah dat ass jo net sou iwwel. An du hunn ech awer dunn iergendwéi esou esou Hardcore Bands entdeckt, esou esou Hatebreed an Terror an esou Geschichten. A mech huet dat esou vun den. vun de Lyrics mega ugeschwat, well ech dat vill méi relatable fonnt hunn, wéi wann do iergendee lo de Satan beschwuert oder iergendwelch Draache bekämpft. Sou do, do, dat appréciéieren ech dann éischter op musikalescher Basis, mee ech selwer kéint net dodriwwer schreiwen. Also ech kinnt lo net esou Konzeptalbum iwwert iergend sou eng Herr-der-Ringe-Geschicht. schreiwen dat mhm. ech kann du null du mat ufänken dat wie soch so musik ass vielleicht cool an déi fan ech da flott an me duch die bands von du wäschst du ou oh, hei du sie leid die schwätzen méi entre gi mir real sachen un die prangere vielleicht sachen un ja, so sozialkritisch äh, sachen eben genau noch, äh, missstellen op der welt an so genau an dat huet mech dem moment mega ugeschwert weil du noch mech politisch interesseiert hun

de, de, de genaue Sweet Spot, wou mhm. dat alles zesummekommt. An, an du wärst so, oh, dat du wëlech man, dat ass och wann ech Songs schreiwen, wann ech Gitter am Grapp hunn, dats dat wat rauskënnt, dat lo wéi soll ech soen. Dat net voilà. ja, ja. Mhm. Genau. Mhm. Verstinn ech, verstinn ech absolut. Ja, ja, ja. Ich hatte auch ein bisschen. Äh, was, was du so, so du Gilles? Schon, du schon, schon vergiss. Dann hast du schon, das so nicht. Äh, ich hatte, die hat ja auch vor als ein Album geschickt, das hat er auch äh, ja. Lyrics mitgeschickt. Ich hatte ein bisschen ja. äh, auch da durchgelesen gehabt. Und äh, das teer den die, die Frau sagt, das ist definitiv politisch, das Ganze. Ne? Ja, äh, wie schon gesagt, über die Missstände auf der Welt und so. Hutt Dir Iech elo generell, global e bëssen orientéiert gehat oder hutt Dir Iech och elo op Lëtzebuerg selwer, wéi et hei am Land ass, e bëssen drop agaangen? Jo, also mir hunn dat wichteg fonnt, well och wa mer, wa mer, vu vue datt mer vill ënnerwee sinn, steet ëmmer iwwerall Lëtzebuerg drop hei an do an da kommen d'Leit, a Bréisch gëtt et just Banken a jidderee fir. Maserati an hei an do. Ja. Hm. A mir, mir, mir förderen dee Stereotyp dann och mir dann och mal e Porsche am Video einfach. ähm, mir, mir zum Beispiel Neighborhood, wat man als, als Single ja. rausbrucht hun, dat ass bisse mam Hammergedanken. Och, och hei gëtt et massiv Misär. Ja, um, ja. A Leit, die, die ënner dem Existenzminimum, äh, wie soll ich so, liewe mussen. Um, Ierndwéi fannen ech dat nach méi degelass, well et dem Land u sech esou gutt geet, well et esou vill Wuelstand hei gëtt. A wann s de dann e Land hues, wat souwisou scho strukturell Problemer huet oder hei an do, da läit dat vill méi no. Mee wann s de dann e Land hues wéi bei eis, deem et esou gutt geet, wou Geld, fir alles do ass u sech an dann awer Leit hues, déi déi aus där Armutsfalle, nennen ech dat elo mol, net erauskommen. Dat ass iergendwéi eekelhaft nozekucke, fannen ech. Definitiv, jo, definitiv. Jo, an dat ass och, mä dat ass och, wéi mir, mengen ech, alles kënne bestätegen, et gëtt, et gëtt net driwwer geschwat. Et gëtt gären hannert deem wonnerschéine Rideau, wou Lëtzebuerg eben huet,

An da fannen ech ëmsou méi wichteg, dass dass och, obwuel Der elo laang ausserhalb ënnerwee waart, dass och awer nach ëmmer, voilà, gell, mir si, mir sinn nach ëmmer vun do, mir sinn iergendwou nach awer nach ëmmer stolz, fir Deel un der Metal-Zeen zu Lëtzebuerg ze sinn. Absolut. Mee ganz averstane mam System si mer guer net. Nee, absolut. Dat ass schonn, mir hunn och ëmmer, mir hunn och ëmmer vun Ufank u gesot, Zumools wa mer widder mam Ufank vill ënnerwee waren. Mir sinn awer vu Lëtzebuerg, dat ass déi eenzeg Situatioun, déi mir reell kënne beschreiwen, well mer esou laang do wunnen. Mir verstinn, vue datt mer an deem System opgewuess ginn, mir wësse bëssen, wéi alles funktionéiert. Dat si sou déi ongeschriwwe Gesetzer an eiser Gesellschaft, déi s de dann sou mathëls. An natierlech, mir sinn, mir hunn ni gesot, Mir wiere keng Lëtzebuerger Band. Mir sinn duerch an duerch eng Lëtzebuerger Band. An d'wäit huet eis souguer heiansdo e bëssen traureg gemaach, datt mer net esou vill konnten hei deelhuelen, vue datt duerch d'Universitéitsgeschicht an hei an do dat net esou méiglech war. Mee och elo, wou mer, wou mer erëm hei sinn, ech, ech si mega frou, mat aktiv an där Metal-Zeen ze sinn, mat Saachen ze maachen, mat hei an do, well mer dat, well mer dat wichteg ass a well et do enorm vill gutt Leit gëtt. Wann s de esou an der Lëtzebuerger Metal-Zeen e bësse kucks, ween do alles dran ass, wat déi Leit esou an hirem Liewe maachen, wat se schaffen. Do si vill clever Leit dobäi. Do si vill Leit dobäi, déi, déi eppes kënnen, déi eppes an, an der, an der Bëlz hunn. An, a grad do, ech fannen et ëmmer e bësse schued, datt dat dann esou an der, an der genereller Gesellschaft ëmmer e bësse esou ofgedoe sinn, Hein, déi maache just Kaméidi, ne? Déi un déi der schon. Hun dat jo lo rezent gesin mee voilà an dass eis wichteg dat un ze schwätzen well well wéi soll ech soen dat gëtt eben net genuch thematiséiert an déi Leit hunn halt och lo net dat grousst gréisste Sproochrouer ne dat nee. dat ass schwierig an natierlech mir noch net déi gréisste Plattform op der Welt dat ass net wéi wa mir dat lo Mir elo Metallica wären an dee Message bei Millioune vu Leit ukënnt, mee mat där Plattform, déi mer hunn, géinge mer da scho gären awer esou Saachen uschwätzen. Jo, ech fannen et gutt, ech fannen et richteg gutt. Ech mengen, ech mengen, et ass och einfach ze beschreiwen, ass natierlech elo net, mee wann, wann s de elo déi lëtzebuergesch Zeen am Generelle kucks, ech mengen, mir hunn dat jo och oft schonn hei probéiert, esou gutt et geet, duerchzeknaen, gell. Déi lëtzebuergesch Metal-Zeen ass definitiv, ech fannen, dass en absolut Blat, wat wat Lëtzebuerg misst no vir halen a soen, hei, kuck, dat do ass vun hei a mir hunn esou e grousse subkulturellen Haff, wou Metal ass. Honnert Prozent. Nieft, also. Sorry, et gëtt, et gëtt en artisteschen Hub, eng Subkultur, jo, mee ech mengen déi Gréisst, an zemools elo wann s de déi lescht 10 Joer kucks, wéi d'Metal-Zeen gewuess ass a wéi dat duerch eben esou Incidenten wéi viru Kuerzem, nach méi, weess, dat gëtt, et gëtt ëmmer méi an et gëtt ëmmer méi kompakt an et gëtt ëmmer méi befestegt duerch esou Situatiounen. Ech fannen dat, ech fannen dat genial, just, Du sees et, du hues et gesot, et gëtt net driwwer geschwat an dat ass dann och e Problem alt erëm fir vill Musiker, wéi s du sees, déi och net erauskommen oder déi zum Deel och wëssen, esou, ech kommen hei net eraf, schonn d'Limitt net eraus. Soll ech iwwerhaapt, soll ech iwwerhaapt probéieren iwwer d'Grenz ze goen? Geet dat iwwerhaapt dri lass? Probéieren, probéiere sécher. Ech verstinn och, datt et schwiereg ass, well mir dat, ierndwéi vun Ufank u gemaach hunn, hu mär elo eng ganz jett Kontakter an hei an do. Wa mär elo eng Tour buchen, dat geet relativ féx. Mir hunn dann och verschidde Leit do hannert de Kulissen, déi do mat eis schaffen an hei an do. Dat geet relativ gutt. Mee wann s de elo, wéi soll ech soen, vläicht scho e bësse méi al bass an, der dat net konns opbauen wous de u sech also op der Uni dass just wéi mär lo schaffe gaange sinn an hei an do an da bass de op Tour gaangen an hues dann mol zwee Deeg op der Uni verpasst an et war jidderengem egal wann s du schaffe gees du hues vläit Kanner etc hues de déi Infrastruktur einfach net esou an ech verstinn och net firwat dat net am groussen a ganze méi promote gëtt wann s de e Land hëls wéi Finnland oder esou déi déi praktesch um um Fändel stoen. Bei eis komme lauter cool Metal Bands hier an dat ass esou gesellschaftlech vill méi an der Mëtt an akzeptéiert an a célébréiert och. Also ech ech muss jo elo net jiddereen Metal lauschteren, wann et net fir een ass, ass et net fir een, mee datt een appréciéiert wat an deem Kader geschitt ginn ech ginn ech iech scho Recht. Also dat ass, mir hu sou vill gutt Bands, sou vill gutt Leit, sou vill Leit déi interessant Saache maachen, déi nei Saache maachen. Bon, dat, ja. Et ass, et ass schon méi grouss ginn. Ech meng do kënne ja. natierlech ähm, säit säitdeem et Trockhal gëtt, huet Lëtzebuerg och mol hein zu international Gigant ja, vill geännert. Ja, dat vill geännert. Dat ass, dat ass gut fir Fans. Mhm, do vun hun awer och ganz oft Lëtz Local Acts guer näischt. Nee. an äh, zum Beispiel Rock wat ass et Rocklab äh, Sessions ja. zum Beispiel dat de war de war de och do mir waren do ja ähm, dat hat ech fan ech fan dat genial gut just et geht net duer nee et geht absolut net duer das ja, das schwéier das wirklich schwer well ech wann du wirklich so an, an die an die business sparte gees wat viel bands brechen an et wären anstännege publishing en anstännegen Booking System han droen ja. fir dat die Musik do bësse rauskennt well ech ech hun ëmmer am Gefill wanns de eng Lëtzebuerger Metal Band bass no so zwee dräi Joer hues du praktesch iwwerall gespielt wo d'Leit dech gesinn wo wo de Metal Public an der Regel higeet mhm. an mhm. da kannst du dech do so an der 10 festschen et das ganz seelen dass de dass de Bands hues die déi sou béides hikréien, sou hei mir sinn déck zu Lëtzebuerg an dann kënne mer awer och erausgoen an hei an do an dat sinn enger Handvoll Bands, also sou eppes wéi Desdemonia, mee déi hunn och eng eng eng 20, 25 Joer Karriär hannendrun. Dat ass dat, jo. Do geet kee méi dru fréckelen sou. Mee ech fannen et, ech fannen et schwiereg fir jonk Bands. Also dat ass wierklech eppes an dat läit mir mega mega um Häerz. Also mir schwätze warscheinlech herno nach driwwer mat. mat deeër ganzer Attitude Music Geschicht also au long terme ass wierklech mäin mäin Zil e bëssen Tour Booking fir Lëtzebuerger Bands ze man, well ech dat kennen, well ech dat kann an ech fannen dat ass déi Bands déi musse gehéiert ginn. Jo, jo, jo. Ech gëtt soen D'ass scho schwéier, well éischtens mol vill Leit international kennen Lëtzebuerg mol net als Land sou gesinn. A wann wann mol ecke een Lëtzebuerg kennt, dann ass et meeschten sou, ah jo, dat sinn déi déi vill Suen hunn sou ne. Ja. Mee dat dat dat dat ja voilà an keen och lo Metalheads op der ganzer Welt géifen lo net onbedéngt lo dohi goe fir Musek fir gutt Musek ze sichen ne, obwuel se se géifen hei fannen ne. An dat ass schwéier, dat muss effektiv yeah. méi promote gin ja yeah. ich mein, das das auch zum Deel pardon schon erbrich dat, ich mein, leider auch zum Deel ähm, wann du verschiedenen Affiche kucks oder tourist information egal an wat engem lande das praktisch all europäisch Land huet immer ähm, entweder einen Artikel parat oder wo iwwer die lokal traditionell Musik okay als yeah. traditionell Lützeburger traditionell Musik äh, ass dat weisenswert ech wees net Mee mir hunn, mir hunn Saachen, wou mer kënne weisen, vun haarde Saachen, op extrem Saachen, op douce Saachen. Voilà, gell, ech mengen. Jo, eben. An ech fannen d'Musek och, och an deem Sënn ass d'Musek, Metal, oder de Lëtzebuerger Metal, och universell zougänglech. Dat ass jo net, wann s de elo Lëtzebuerger Rapper hues, déi op Lëtzebuergesch rappen, dat, wéi soll ech soen, dat ass ganz schwéier am Ausland. Ja, klar. Mee, voilà, mee mir, Musik ass universell zougänglech. Mhm. An ech, ech verstinn och net, fir wat dat net méi gepusht gëtt an dem Sinn, well et, et wär, et wär ganz einfach an wär méiglech. Mhm. Äh, yeah. Mee. Mir hunn dat selwer mir hunn dat selwer u sech gesinn, äh, wann ech just op eis kleng History zréck kucken. An aktuell, wa mer dat hei ophuelen, si mer u sech zwee Joer dobäi elo, wou mer, wou mer probéieren, dat heiten ze maachen. A mir hunn eis och am Ufank keng Froe gestallt, well eis war iergendwou kloer, also, nee, mir wëllen dat lëtzebuergesch maachen, mir wëssen, datt et mega eng Niche ass, Niche vun enger Niche. An mir waren och der Meenung, esou nodeems mer e puer Interviews hate mam Essentiel oder mat der Metal Hammer, esou, oh, nee, pardon, mat der Rockhard, esou, Oh, dat, dat, dat, dat, dat, dat geet lo, dat geet lo voll ab an ähm, absolut go näischt. net, net, net, well mir fläit net äh, ons trei bleiwen an dem wat yeah. mache mir einfach den Interesse ass net do. Ech okay, mir sehr, ja. soviel Spotify lechten ze mache mat äh, ah, Lëtzebuerger ja. Kënchtler gell. Dat kannst du dee soviels du wëlls méi. Et ass bis de Moment oder déi gewësse Platz fënns. wous de dann en Ouer fënns, wat eventuell dann och opmierksam kënnt. Also dat ass, dat ass déi famös äh, Nol an, am, am Hee sech ja. gell. Ja, ja. Onméiglech, gell. Onméiglech. Das, das furchtbar schwierig an ech, ech hun ëmmer d'Gefill, wie wann et vill Leit gëtt, die so wieso dat soen die bësse verwinnt sinn die, okay. die net onbedéngt also wieso dat soen ech will dat lo net pejorativ soen Mee mir hunn, mir hunn e ganz grousst Angebot u kulturelle Saachen an hei an do, dat Leit oder einzel mol Leit, mat deenen ech schwätzen, guer net méi wouer huelen, wat do fir eng eng Aarbecht an en Häerzblutt dra geet. So à la, oh ech ech gi soujo no, ech soll ech haut op de Concert, ass jo souwisou erëm een an 't ass jo, wéi soll ech soen, ech kann dat och d'nächst. Joer man oder hei an do an ech fannen et ganz schued dass well well déi ganz kulturell Geschicht op dat lo eppes ass wéi wéi de Podcast heit wahrscheinlech vill vill Schweess a vill vill Aarbecht drauf léisst oder obs de eng Band bass déi sech am Proufsall midd mécht. Mir hate ganz oft d'Erfahrung dass mir wéi sech se wa mir eng Show an England gespillt hunn dann dann has de 200 Leit do déi dat déi dat Boot vreckt gehaen hunn. An hei wärt dat dann ëmmer sou, oh da gi mer also an d'nächster kucken. An ech, ech fannen, wann een, wann een sou schonn an sou enger, an sou enger Subkultur ënnerwee ass an hei an do, datt ee sech dann och soll aktiv dru bedeelegen. An ech hunn heiansdo am Gefill, wéi wann dat net jidderee wéilt maachen, well et esou einfach ass et net ze maachen. Du kanns jo ëmmer nach an sou, Jo. okay, ech weess net, Nightwish kucke goen, dat ass gemittlech. Du stees net am Café, du den Zuch fiiert. Das ass eng Saach vu Confort an einfach yeah. och deelweis lidereg. Ich mein, mir hatten, mir hatte genau eng selg Diskussioun mam, äh, mam, mam, mam Ken vum Malste Pedische. Ah, ja. also, wat, wat, wat stéiert dech drun als Persoun dësen Owend op e Concert ze goen, wahrscheinlech de 15 Minutten Deplacement mam Auto wou yeah. wo aner Leiit 4 Stonne fuhren yeah, yeah. zum Beispiel bis op, ich weiß nicht, wo, bis op Düsseldorf oder bis op, bis op Dortmund yeah. an, an du warst ze faul an ja ech ziele mech och zum Deel heinsst dabei wenn du ja, ganz ja. schaffen gehst dann da warst doch so, so kein Bock an dann könnt genau der was du gesucht hast ah, ich ging einfach nächste gucken yeah, yeah. irgendwo west aber so Ja dat och ech fan och gun net et kann jo net ëmmer alles mat hunn also ech bei wä man net op all Konse de dee leeft mee ähm, an dat och gun net wieso ech so natierch den Streget schaffen drin ass freides sech hunn das komplette Kont wann dann am Lycée war du frei sowes. Ass richteg ja. opgedréint ginn. Lo bass de frou, wann s de am Bett läis a kanns ja. ausschlofen. Dat ass genau dat, ja. Äh, mee wa, wéi soll ech soen? Ech, ech soe mer och oft, muss ech elo dohin? An da soen ech ëmmer jo. An et ass och guer net, wéi wann ech dann an der éischter Rei stinn an all Band mega ofeieren. Also ech sti meeschtens mat enger Zigarett am Bak virun der Dier, mat iergendwelche Leit ze schmëssen. Mhm, mhm. Ja, okay, ähm, ja. Mee du, du fleegst déi Kultur awer, du fleegst deng Kontakter, du, du fleegt seng Frëndschaften déi s de do an deem an deem Dénge mëss an an ech fannen dann ass et lieweg an ech fannen dat wéi soll ech soen dat geet guer net elo op Leit déi sech aktiv dodru bedeelegen mee ech heiansdo begéinen ech Leit déi ech 5, 6 Joer net gesinn an dann schwätzt de mat deene Leit an da mengs de si wieren deen dee gréisste Metal-Fan op der Welt deen et gëtt an du häss se bal net erëmerkannt well s de se sou laang net gesinn hues an dann denken ech mer och mee. Firwat sees de dann dass de sou e riise Fan bass? Well keng Ahnung, also ech gesinn et net. Well do kann ech och gären eng Anekdot dozou bäidroen. Effektiv wéi s du sees, ech hat rezent esou eng ähnlech Situatioun, et ass ha sou a sall ech goen? Pleasing hat an der Schungfabrik geopent gell? Ah jo super jo. An ech wunnen zu Rëmling, gell? Also, ah, ja. äh, weißt du, so, ich hatte keinen Grund zu sagen, oh, nee, ich habe keinen Bock zu fuhren, gell? Ich hatte keinen ja, zu ja. Fuß gehen, gell? Und äh, einfach habe ich mich dahinter geschläft, nicht ganz viel Motivation. Ich hatte Patrick schon gesagt, ja, ich komme, weil ich nach frohen und so. Und gut keinen Bock, bis du da bannen bist. Und das genau ja. das geschieht, was du gesagt hast. Ich habe so viele Leute drin gesehen, wo ich auch so, Ech hunn déi sou laang net méi erëmgesinn. Entweder et sinn awkward Situatiounen, esou wéi déi, déi s du beschriwwen hues, oder ech hunn d'Gefill, ech hunn déi Persoun ni net gesinn. Jo, dat ass super. Ech perséinlech, um Ufank, um Ufank vu menger Metal-Karriär, wou ech aktiv op Concerte gaange sinn, hei an international, sou, ne, du muss, muss virbäi stoen, muss ëmmer d'Band, muss alles am Bléckwénkel hunn. An ech hunn ni verstanen, dass Leit dobausse stinn Ja. 90 Prozent vum Concert, gell? An lo sinn ech genau d'selwecht. Ja, Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Da, das ist wahr. An dat ass, das, das ass awer cool, dat ass, wéi du sees, du dréis awer däin dozou bäi. Ja, wann du Absolut. en Ticket keefs, fir Genau. fir ze ënnerstëtzen, mee mir mar et. Oder mar et op Mhm. aner Meier, kaf Merch online, ech weess et net. Voilà. Mar einfach iergendeppes, gell? Ech, ech vergläichen et ëmmer e bësse wéi wann s du an de Fitness gees. Du hues kee Bock,

Bass du verréckt? Nee! Wann ech wielen tëschent Fitness oder iwwerhaapt mol eng Beweegung, ne? Ja. No der Aarbecht, dann, dann huelen ech dat, wat hei hannert mer hänkt, gell? Ja, voilà. An dann ass souwisou d'Geschicht scho gelaf, gell? An ja, mee mega. Ech fan, ech fan, ech fann dat gutt, dass mer och elo e bëssen eisen Frust fräi loossen. Ech mengen, dat gëtt jo deem ganzen Hardcore nach e bësse méi Sënn, fir opzebléien. An da komme mer mengen Jo lo bei den neien Album The Courage of Hopelessness, wou den 21 Oktober Release huet an der Schungfabrik zu Téiteng. Äh, mat Preater ass do Fusion Bomb, Echo Sax an Bridge Burner mengen ech. Ja. An ähm, jo also Ech verspriechen et elo hei héich an hellech, ech wäert do sinn. Super. Ab, äh, eleng well ech äh, alt rem niwen dro wunnen an net man kann erlaben net ze go. Ech muss mir weit fuere mir ech probéieren noch mei bascht. Ech vertrieden lech Ech vertrieden das der voilà. net geet. Wat kannst deis iwwer iwwer äh, de Konzept vum Courage of Hopelessness soen? Den Titel ass schon e Statement mengen. Ja. ja. ja. Jo den Titel ass och ehrlech gesot geklaut, also ech stelle mech elo guer net dohin wéi wa mär do. FBI open up, open up! Ja voilà, wéi wa mär déi déi gréisste Brainiacs wieren an eis esou en esou e flotten Titel selwer afale gelooss hätten. Et ass u sech geklaut vum vum Slavoj Žižek, wat en e slowenesche Philosoph ass, dat kléngt jo natierlech. Okay. nach méi extra mee am Buch geet et e bëssen drëms wann s de sou ganz um Enn bass an et geet guer näischt méi, du hues den Nullpunkt erreecht, da kann et jo praktesch just nach biergop goen. An dat ass sou e bëssen, also de Mann schwätzt do ganz vill vu Politik a vun, wéi soll ech soen, der de Geschéinisser op der Welt, mee eentvie huet mech dat just den Titel eleng touchéiert an du hu mer de ganzen Album geschriwwen an all Song samt Lyrics an wéi dat halt sou geet an du souze mer do an du mer eis geduecht wéi nenne mer dee Badetti da lo wat wat ass dat wat an e Bänker ass mer dat erëm an de Kapp komm an dat huet sech eentvie sou als roude Fuedem duerch all déi Thematike gezunn, well et sinn och perséinlech Saachen déi do thematiséiert gëtt. ginn an irgendwie hun ech geduercht dass et gëtt mir et mir maulen do ah ja das alles null an hei an do an heinz sinn awer so Lëschtblécker dran an an e bëssen Hoffnung an hei an do an hunn ech mir irgendwie geduercht naja wann du all die Songs du lauschters dann denkst du oh das ist einfach alles kinnt net méi schlëmm ginn da kann et grad esou gutt och erëm besser ginn wann du um ënneschte Punkt vun der vun der Courbe ukomm ass da misst et automatesch déi aner Säit erëm eropgoen. An dat ass esou deen, deen themateschen Déngen, dee sech do e bëssen duerchzitt. Mhm. Eiser Meinung Interessant, ja. no. Voilà. Dat ass en, dat ass en heftegen Titel. Wéi ech den Titel lo gelies hunn, éier ech lo äh, ugefaangen hunn, d'Lieder ze lauschteren, Aha. war et bei mir och e bëssen so, so, so. Du hues awer nach Hoffnung, och wann alles verluer ass. Aha. An, an deelweils och 't ass awer och net schlëmm, also esou interpretéieren ech dat emol, 't ass och net schlëmm einfach ze soen, esou ech hunn alles ginn an ech kann awer opginn. Ja. E bëssen. An dat, dat hunn ech, den Interplay fannen ech interessant, muss ech soen. Ja, also 't ass net eindeuteg, dat ass absolut richteg. 't ass esou e bësse vu vu béidem dran, well zu Courage ass dann erëm esou eng ganz positiv Emotioun, positiv beluecht an Hopelessness ass awer. jo halt hoffnungslos komplette Gegendeel an jo ech ech ech sinn och ëmmer mega frou wann Leit sou hir hiren eegene Spin do drop hunn also ech ech si ganze groussen Frënd vun der Idee sou bal een eppes an an d'Welt gëtt ass et nëmme däint dann ass et jiddwerengem säint an ech voilà. Fannen ech gutt. Passt och an den aktuellen Zeitgeist e bëssen a wanns kucks wéi elo der Welt iwwerall leeft, dass passt gutt bei déi allgemeng Weltthematik. Jo, absolut. Solle mer elo direkt hei iwwert de Krich schwätzen? Nee, am beschten net. Ech mengen, musse mer net, musse mer net. Souvill Zäit hu mer net méi. Souvill Zäit hu mer net. Da misste mer nach vill Folge just doriwwer maachen. Jo, voilà. Mee jo, The Courage of Hopelessness, Dir hutt deen, also wéi laang huet et gedauert fir dat dee Konzept sou, well dee leschten Album dat war jo, wat war dat 2017? Jo 17 meng ech. An wann ech elo vun deene Lidder wou ech elo gelauschtert hunn, ech sinn nach net ganz fäerdeg, ass awer schonn eng Produktioun ass. Boom, ja, ja. Geil. Absolut. Explodéiert an Absolut. genial gut gemet muss ich ganz ehrlich sagen. Am Verglach zum, zum Ahnen, den net, net gut ass, mé der se so okay freck du hast viel, ja, ja. viel Schlees ja. dra gefloss. Ja. Ähm, dat ass sech war ah, das, das rëm den den Trenches of Reality die die IP e fir drun also sech komplett entstanen so bëssen mir muss lo nach Apps rausbringen mir muss mir mir hulo eng IP e mir waren zwee mat der wéi mir muss Apps man an du sinn och eng Par die Songs op Dich ganz ger hunn me dat ass net net räif gewircht huet mir ech hun noch run fir Gefill mir hun eis du net die Zäit geholl die man sollten mhm. dat war alles so Keng Ahnung, ech sëtz do mat mengem, mat mengem Cubase e bëssen ronderëm ze, ze schreiwen an dann zack, Song ass fäerdeg, huep, nächste missen ophuelen a fäerdeg. Mhm. An ähm, lo mat dem do ass et effektiv esou, also dat mit den, ech hunn ugefaangen deen ze schreiwen, effektiv soubal den aneren dobausse war, also fënnef Joer u sech. Mhm. An déi Songs si wierklech geräift. Ech hunn och, ech hunn do, do si Songs drop, déi ech 3 Joer hei um Computer trëllen hat éier ech iergend engem aneren dee gewisen hu ech wëssen nee deen ass net nee dat ass net okay okay an ehm et et ass et war vill méi okay wat wat wëll ech lo mat deem Song gemaach wat wëll ech lo et war net esou zu genre eng Excuse fir Concerten ze spillen et war wierklech scho sou mir wëllen mir wëlle Songs schreiwen an et fillt sech fir mech och esou un wéi wann eis Musek lo finalement esou kléngt wéi se a mengem Kapp geklong huet.

vill méi Zäit gelooss an dann ass natierlech d'Additioun vun eisen neie Memberen, dat war dat war mega flott, ech hunn dat super cool fonnt, well den Album u sech stoung an du sinn den de Scott an de Miguel bäikomm an du hunn ech zemools ganz vill mam Miguel gemaach, well hien den Album och gemixt huet, gemastert huet, d'Vocals opgeholl an hei an do an hien hat dann ëmmer esou, ah komm mir maachen dat do emol vläit esou an hien ass do esou als. ech wëll net soen extern, wéi datt jo an der Band well, mee e krut déi Songs esou presentéiert an da kanns de praktesch wéi esou en esou e Producer soen, hei dat do e bësse manner, dat do e bësse méi, nennennennenne, do muss e Solo hin, do muss wat weess ech, mä dat do mat de Vocals, dat hunn ech iwwercool fonnt. Ja, als, Einfach, als baussestoend Persoun, also Ja. indirekt baussestoend Persoun, kanns de dat och aneschters interpre- interpretéieren, well du hues Genau. jo, wann ech richtig verstanen hunn, hues du äh, dat meescht um Ufank ja. de Konzept selber entwickelt an ja. selber alles geschrieben an da gëst engem dat das wie du sees du gëse draus an dann hm, ich habe vielleicht so gemäht ja also, ganz genau ja. das mich ja. super flott fand also wie der dann beigehall weil er mir schon mal also man mir schon eng party gespräche gehabt wie der these sowieso ganz viel bei bei fusion bomb schreibt und heim du an mhm. he bei euch dann soi-disant just Gitter spielt irgendwie du an deem sinn bis elo op alle Fall invol am, am, am Songwriting involvéiert ze sinn. Mee ech hun dat iwwer cool fand. Mhm. Sind dann so kann so tüftelen an die héieren natürlich och ganz aner Sachen äh, an der Musik. Ech hun vielleicht deriwwer am Kapp, well en irgendwie an mengem Kapp sou ausgesäit an dann héiert den aneren deen an et wierkt ganz anescht. Natierlech. An, an dat war rich cool an, an wéi soll ech soen, dat huet dem, dem Album mengen ech nach esou dee, dee leschten

Okay. Ich kann da net so fir war. Dat lo keng Single ne? Äh, dach wir awer schon éiweg Dir schon éiweg dobau Am ah, meescht lo okay. Ja, ja, mir ganze Video kannst du nee, ganz gesinn ja, ja. Okay nee dat wo sech net. Mé gut da wees ech war de Chano ma. Me das grad so schein das grad so also wie sech so well well ech fan net dat du net eisen eisen Häz de Song se soen dat nee, nee, nee, gu net gu net. Mit schon das ein, das ein, ah, du könnt meinen innert Emo kann raus. Das ein, das ein, emotional. Das ein, ja, das ein absolut emotionaler ja. Strang, den sich so. Ja. Und das ganz dezent und dann irgendwann denke ich dann, da kreischt der Song und da könnte er in die Realität zurück und das hat mich, das hat mich mega fasziniert. Ah, super, das also,

Nee, de Pit, nee, de Pit ass net do, dann, dann ass et just fir de Gilles. Ech, ech weess net, ob ech dat do sinn. Ech hunn nach gutt Esch dozou gesot, gell. Ech hu gesot, ech gi mäi Bescht. Ech hunn nach wéisst net. net den Drecksack, gell, mee wa Blankett Hill gespillt hätt, da géif de Blankett Hill kucken, gell. Ja, mir, mir hunn iwwerhaapt nach guer net elo, äh, punkto, okay, punkto Album, äh, do kréie mer wahrscheinlech déi voll Luedung, äh, op der Release. Mee wou hutt Der den Numm iwwerhaapt hier? Well ech ka lo och mam Numm selwer Blanket Hill näischt lo wierklech associéieren. Sou. Oh, dat ass eng, dat ass, mir loossen d'Leit ëmmer e bësse rätselen, mee ech kann awer lo hei d'Bomm platze loossen. Oh. Am Exklusiv. Yeah. A Blanket Hill ass u sech, also mir, mir hunn eis laang gesot, okay, de Bandnumm, dat soll schonn, ne, e bëssen An a meeschtens sinn all déi gutt scho fort. Ja. Äh, dat ass de Problem vun all Band déi start, wat wat ass na do? An war so ah, da kom äh, bis mat an Blanket Hill ass u sech eng Plaz eise Recherchen no. Eng Plaz um Campus vun der Kent State University an Amerika okay. während dem Vietnamkrich, D'Nationalgard wollt d'Protester géint de Krich opléisen an do sinn eng Partie Leit leie bliwwen, well déi Schëss gefall sinn. Voilà. An de Blanket Hill war d'Plaz, wou esou Kundgebunge stattfonnt hunn, wou d'Studente sech versammelt hunn, Riede gehalen hunn an hei an do. A mir hunn et iergendwéi e flotten Numm fonnt, éischtens fir esou e bëssen den Zivilcourage ze éieren an natierlech fir déi Leit, déi leider Gottes hiert Liewen hu misse loossen an och fir esou als Idee, Stéi hannert deem, wat u wat s de gleefs, verbéi dech net, looss deng Idealer net sech verréckelen, well en aneren der seet, dat ass elo net esou, wéi et sollt sinn hei an do. Du hu mer eis dat erausgesicht an effektiv kee Mënsch weess wat dat ass. An heiansdo hunn d'Leit dann och geduecht, et wär iergendwéi esou wéi wann s de an engem, an engem Sach schläiss, net esou e Blenken an du bass am, keng Ahnung. Jo, jo, okay. Voilà, funktionéiert och. Mee dat ass u sech wou den, wou den Numm hierkënnt. Also. Okay, cool. Ech kennen déi ganz Geschicht, mee ech hat dat elo wierklech net domat associéiert gehat. Nee, nee, also ech hunn et, ech hunn, ech sinn elo enker dropkomm, well ech sinn e groussen Neil Young Fan. Mm. An deen huet e Song, deen Ohio heescht, wat déi ganz Thematik do äh, uschwär. Also dat ass en mm. Song, den ass de Moment erauskom. Ech mengen so, dats Crosby Stills Nash Young Di hun deen zwou Wochen duerno release an ech fan dat de mega gute Song. Ech fan den Text super an ech mech do bëssen ragelieft. Ech so, hei, do, do ass den nächste Band. Wanns de muss de déi huelen. Cool. Ja, aber auch, auch extrem, extrem symbolisch dann. Ja. Ich, mit der, ja, ja. Nicht nur lang durch Geschehnisse, aber noch bisschen düster so gesinn äh, ja. etwas positives weil die Lei sich etwas, etwas positives ja. agesatz hun aber auch eng battere nogeschmacht mat de Folge wat geschie ja. an de Feld eben das auch Studenten wie schrich verstanden haut op déi Plaz ginn. Ja ech mengen et steet souguer eng Plack do fir d'Leit ze commemoréieren an hei an do an ech denken dat ass do. Ech wollt ëmmer mol enker dohinner fuere muss ech soen, esou als als klengen Déngen u mech selwer, well dat dann iergendwéi awer esou eng grouss Roll a mengem Liewe spillt duerch duerch d'Band. Eng gewëssen Erfëllung einfach ginn. Ja. Hunn ech verstoen. Fir kéinst de vergläichen esou wéi se a call, a call to prayer, Blanket Hill rifft, rifft zu Mass op. Genau. An dës Mass gëtt wéi gesot den 21 Oktober an der Genau. Schongfabrik gehalen an do gëtt vill gepriedegt a vill Frust Oh ja. ofgelooss. Ja. An äh, wéi gesot, do maache mer eist allerbescht fir dobäi ze sinn. Dir dobaussen hutt all Interêt

Mir sinn effektiv schon bei leng schon am gang minuten ufeilt me dat das dat wann de fan hu es dann ge net lafen ähm, damit war och präsent äh, an och aktiv bei dem gewëssenen metal festival wo mir ha ich schon äh, bei comedy bis drüber geschwa hun an äh, probéiert hun net unbedingt klotext me war fir ze so hey dat du geht net Egal wat do gesot ginn ass, a Metal oder Musek generell dierf net gestéiert ginn un Inkompetenz an jo einfach engem zouenen Ouer. Dat dat Ignoranz virun allem, jo. Ignoranz, voilà, dat war d'Wuert, wou ech gesicht hunn, jo. A wollt mer mol e bësse vum David deng säi Point de vue wat do. Jo, ma also den de Fait ass, datt de Jeff, vu Scarlet Anger ja. sech ëmmer du den, den hart Mann ass vum, vum Metal Festival an ähm, an heen och Member ass bei, bei Attitude ah. Music vu ah, okay, ja, ja. Äh, ganz vill äh, Konzern machen an wer also Werte machen dat gëtt lohn ziemlich cool du sinn du si ganz vill ech will net so gréessten aus der aus der Lëtzeburger 10 am hin als du zu, zu enger 10 12 Steck Zesumme gedoen huet. De Rick vu Ghost Noise ass dobäi, den den Hugo vun vu Praetor slash äh, Lost in Pain. Mhm. Äh, äh, si ganz vill Leit bannen an dun huet de Jeff eis sech gefrot gehat, ob mir gingen Jam Session organiséieren um Metal Festival. Dat u sech mhm. wie, wie dat komm ass, well dat ass effektiv vill Aarbecht fir do eng Selektioun ze maachen vu Songs, wee spillt wat, ween hei an do, an de Jeff sot dunn, hei ech hunn, ech hu souwisou schonn vill ze di mat der Organisatioun, kënnt Dir dat maachen? A mir natierlech, jo super gär. Dunn hunn ech dat mam Scott gemaach a mir eis do drëms gekëmmert an dunn ass effektiv do dat Ganzt vum Damm gebrach e puer Deeg virum Festival an dunn ware mer natierlech all, involvéiert eppes ze fannen hei an do ech den telefon gemä hei an do an ech ech muss so réckblecken dat ass natierlech lo mit de power of hindsight äh, mhm. méi einfach gesot fir de moment selber méi ech hun et dun herno eng super experience von weil mir kruten wirklich vun esou vielen leid Hei ech kennen do ee fro do yeah. Et hu sech Gemenge gemellt. mir hatten äh, ganz vill Gemengen, déi wieklech vill Aarbecht geleescht hun fir ze kucken, ob se dat kéinte maachen zwee Deeg fir drun. Dat ass natierlech net einfach, du sinn natierlech ëmmer Conseillen an hei an do, dat muss duerchläfen. Mm. Mee du hunn sech ganz vill Leit ganz vill Aarbecht gemaach, déi net direkt eppes mat der Metal-Zeen ze dinn haten. An do och wéi soll ech soe selwer net onbedéngt en Chip haten, deen wou si gespillt hätten, mee dat war wierklech just aus aus Appreciatioun fir fir eng kulturell Ugeleeënheet, fir do ze hëllefen an ech ech hunn dat. esou flott fond wat zwar furchtbar stresseg et war wieso ich so ech war ech ech schaffen es ech ech gin ech gin englisch am am lycée ech war voll der menger preparatioun ech ducht oh samsch dat get cool dus na puer deeg hei fir dech bisse vir ze brede wann du rem lass gehen hei an du cour preparieren hei an du an ech ech hun näischt gemacht kritt ech war die ganz zeit um telefon mat hei an du Dann all zwou Stonnen an eisem Gruppenchat, ween huet eppes, weess de, wéi, wéi, wéi, wou si mer drun, wat huet dee elo erëm gesot a hei an do. Ja, ja. An där Nuch, wou mer zu Péiteng waren, et war, et war super. Et war éierlech gesot och mat déi beschte Promotioun fir dee Festival, déi et hätt kéinte ginn. Absolut. Ja, ja, ja, ja. Also, an et war dunn eng, eng super Saach an et war, wéi soll ech soen, vun esou enger ganz negativer Experience An ech muss och do soen, de Jeff hat do wierklech de Groussdeel vun deem ganzen Déngen op sengem Réck. An ech mengen, deen huet och zwee Deeg net gepennt an hat ganz vill Stress an huet dunn och zweemol missen um Festival spille mat Scarlet Anger a mat den Headhunters. Mee au fin de compte, ech weess nach, datt ech mam Hugo am Backstage souz no der Jam Session, a mir waren all, ech hunn do e puer Songs matgespillt, hien huet e puer Songs matgespillt, an dunn souze mer do an da sote mer, hei, mir, mir drénke lo mol e Patt, mir huelen eis lo mol esou eng Béchs Béier do aus dem Frigo. Also hu mer, hunn ech mer wierklech geduecht, mir hunn dat do awer elo hikritt. An et war, et war richteg cool. An dunn hunn ech mer geduecht, Sou blöd wéi dat Ganzt war, an sou ignorant an sou hei an do, mengen ech, ass dat esou no hanne lass gaang fir d'Gemeng Stroossen generell. A fir eis war et natierlech vill Aarbecht. Mir haen elo esou eng flotten Owend, flotte Mëtteg. Datt et mer och iergendwéi elo guer net méi Leed deet. Ja. Kann ech verstoen, jo. Mä dat hunn mir jo och. Mir waren zwar elo selwer net do, well mer, well mer net konnten, mee mir hunn et och gesinn an de Reaktiounen. Ech menge mir hunn et hei gesot, mir hunn mat. War Wahnsinn. Matgefiebert, matgelidden, gell. Ja, ja. Well, an ech mengen, et war Aus deem aus deem Grond dee beschte Choix, wou de Jeff a wou d'ganz Organisateure konnte maachen, well warscheinlech dat anert wär wär sécher an d'Box gaangen, gell? A wann s de elo kucks, du hues et gesot, ech hunn d'Fotoe gesinn, ech war wierklech elo, wéi ech d'Fotoe gesinn hu vum Sall, gell, ah dat huet, ech hu esou gelaacht, dat war esou. gepasst ja, ja. Oh, absolut gepasst ja, ja. dass du das méi gut dodurch gemet gin obwohl gun net intentional war nee, ja. dat wollten ze gun net ge an ja, ja. alles nach méi irgendwei ja. united an an an an allrem war de metal gesprächstoff ja. a, um radio an den zeitschriften an wie gesot da mehr als subkultur hulle wat man kree geld vu gratis nee, absolut, publicity absolut. dat war dat war dat war gut getroffen

An och d'Gemeng Péiteng war mega happy, et ass alles gutt gelaf. Et war, et war, et huet sech keen de Batti gestallt. Ech hunn alt ëmmer geduecht, zu Stroossen géinge se mengen, do géingen do 300 Barbaren iwwer Stroossen hierfalen a brandschatzen an ech weess net wat. Jo, et war esou e flotten, et war esou e flotten Owend. Also. Mä dat ass jo generell de Cliché, gell, esou, oh nee, oh nee, déi maachen alles futti, esou. Ech mengen et gëtt an egal ween, ob dat hei ass oder egal wou, esou et gëtt et gëtt kee méi en ordentlechen Owend wéi e Metalowend. Jo, absolut, absolut, 110 Prozent. Also du gesäis jo och all Joer Fotoe vu Festivals, déi déi den Dag nodeems wéi geleckt ausgesinn, well jiddereen hëlt säi Knascht mat a jiddereen. Jo, jo, jo. Wat wëlls de méi? Mir wëssen eis ze behuelen einfach. Absolut, absolut. Model Citizens. Model Citizens, absolut. Wéi war dann Är Reaktioun, wou Der gesitt hutt, also nodeem Der d'Noriicht kritt huet an dann och de Post gemaach hutt, datt d'Location muss gewiesselt ginn? Hat Der esou e Shitstorm erwaart gehat? Deen komm ass? Nee, also ech, ech, de, de Jeff hat mir geschrieben, so hei kinst du séier en Text op Englisch verfassen. Fir, mhm. Duerch mein Background mhm. sinn ech dann immer den, den English Man. Genau. ja, okay, Stress, dat huet alles misse séier goe, well ne, wat éischter du bausen ass wat man fläit éischter äh, ee fannen, den eis kann hëllefen. An dat war wéchst du den, den éischte Gedanken hei komm mir man net Publikum, mir hunn Mir hunn eis geduecht, gutt, bass de emgaang déi Nerven, déi si schiel do bei der Gemeng, mee mir muss, mir musse elo eppes fannen. Hu mer dee Post gemaach an e Banker, ech weess nach, Banker sinn an eisem Gruppenchat, se, Hues de gesinn, et ass elo do, hues de gesinn, hei, deen do huet och eppes, tralalala. Banker, Jo, musse mat rtl schwätzen, hei an do. An. Et war e Bänke en den nach Deeg drop. Ja ja ja ja et hat sech no gehalen. An der war Zat hei an do an de Text och so äh. Bänke ech wees net hun ech hun ech hun meng meng Bo ma en e puer Deeg drop gesinn well. Äh, Si kënnt sonndes ëmmer bei meng Elteren iessen an ech ginn dann heen. An hei an do. An meng Bum hat et matkritt. Ja, okay, Meng dat Bum ass ass. 94. A meng Okay, Bum ja. wësst Bescheed. A wéi, Jongen, wéi war et dann do mat Ärem Concert an hei an do? Da sot ech, Dat ass jo, also wann bis dohinner, Ja, ja. Ja, ja. crazy. Also mir, mir, mir haten dat Geil. wierklech. net geduecht, also och datt et international, mengen Metal Hammer, Death Forever erop kaat, tralalala, wéi soll ech soen, ech war du stolz datt mäin Text do am an den Zeitunge stoung, ech hunn ëmmer gehofft ech wär mat Blanket Hill eng Kéier dran, elo war ech mat esou enker dran. Den Iwwersetzer. Voilà. Nee cool, nee mir hunn dat, mir hunn dat wéi gesot och verfollegt an.

iergendwéi dann erëm gesinn, ah dat do ass erëm, an dann, an déi si, déi Biller si jo och vu wat weess ech wou komm, an all déi Memes do, déi Ja. waren esou gefüllt ze dinn, do hunn sech dann iergendwelch Leit ameséiert, do iergendwelch Biller ze kreéieren. Ech ziele mech och dozou. Voilà, mee dat ass super, dat ass, dat ass iergendwéi esou, do hunn ech mer geduecht, dat ass awer wierklech hei the power of the people, dat ass Ja, ja, ja. esou esou Selbstläufer ginn, well mir ware wierklech esou, okay komm mir posten eppes, well mir brauchen Hëllef, vläit weess een eppes, an bang, Ja. zwee Deeg drop bass de An an groussen däitschen Dageszeitungen an esou. Häss scho bal op op Essentiel oder esou häss den Newsticker gebraucht. Voilà, voilà. Wierklech, jo. Mee et war crazy. Et huet, mee et huet alles, et huet alles gutt geklappt an alt erëm ass de, wéi gesot, ass de Metal vertruede ginn. vun ja. deene Leit, wou en gewéinlech ëmmer vertrieden an, an ëmmer do sinn, wann de eppes ja. muss hunn oder wann de iergendwelch Ënnerstëtzung brauchs. Ech mein dat, dat ass dat wat den um Fong vun der ganzer Aktioun kann rauszéien. Ech mengen et war mëttlerweil zu no dem ganzen Tamtam a wieder dun zu Péiting wat. Et war u sech Mëttlerweil och egal ween do gespillt huet, mee et waren ja. Jonge vun hei an, an mir sinn fir een do keng Ahnung, dat war mhm. de Message vu iwwer iwwerkommen ass gell. Absolut also dat och ech, ech hun dat super vun, well et war wég also den de, de Festival ass jo och de Spirit hei spille Lëtzebuerger Bands, dat ass vun eis fir eis sou ze soen. Mhm. An dat Leiit do hinnerkom sinn an, an, an, an wieklech äh, dat zelebréiert hunn hei ass hei ass d'Lëtzebuerger Zeen keng international Band an dem Sinn gespillt. Mhm. Dat war dat, also ech war mega happy du ech war so, hey, das, das noch net cool. noch net alles verloren. Naja the courage of hopelessness genau, genau. Nee, cool, cool. Nee, ich ging also schmenge wie hunn wirklich nur schon gut am Detail darüber geschwar ja. schmenge mat dem Satz the courage of hopelessness gett immer irgendwo Funkenhoffnung an kann besser ja. gehen. Wéi beim Festival oder wéi bei deem, wat wat lo deemnächst vun Iech erauskënnt. Ja. An ähm, ech ging soen, dass ma och deemnächst lo hei oder hei well lo einfach se lues zu engem Enn kommen. Ähm, Echt wuel risegrouse Merci un, un dech, Voilà. David und Blanket Hill, Super gär. dass Merci eis, Iech. dass der eis direkt en Input ginn huet, äh, mam, mam Album och schon de Virgeschmaach ginn huet an eis motivéiert Fir och Hardcore erëm eng Chance ze ginn, well och déi och dee Genre ass hei an ass gutt representéiert. Mm. Dir kënnt och gutt am Fitness also ja, gepumpelt ge ja, ja. Dat stëmmt, dat stëmmt, ja. Am Auto warscheinlech awer nach besser muss ja, ja, ja, ja. da was du séier op der da wëst doch séier em goen ja, ja, ja. oh, nee, Pardon. Merci, merci. Dees super gär. Ech, ech soen och Merci, well also dir, dir äh, verséist mer oft méi wéi op der Aarbecht. Gemittlech moes ech genug Zäit am Trafik. Ech ëmmer, also ech, ech fan dat super. Ech, ech fan mega. Ech mega frou. Dat ass cool ze héieren. Merci, merci. Merci. merci. Absolut. Nee, méi wéi gesot. Äh, Gitt Blanket Hill lauschteren den 21. Oktober an Schungfabrik. Voilà. An äh, ënnerstëtzt d'Lëtzebuerg Metal-Zeen. Ënnerstëtzt och eis! Ech man einfach mol selwer Reklamm hei. Mir man dat och net net einfach sou. Mir wëllen och just, dass dass eis Jongen vertruede sinn. Dorëms geet et an dëse Kaffispausen. Mir hu ganz vergiss ze soen, wéi dës Episod iwwerhaapt heescht. Mee dat ass och egal. Dat ass egal, den de Contenu ass dee wichtegsten Deel. Voilà. An ech soen am Numm vun vun mir, vu Kaméidi, vum Pit an David Merci un d'Nolauschterer an Absolut. Merci un den David nach eng Kéier. An wann s de wëlls gréissen, ass elo de Moment do, ganz intim. Gréiss deng Bom, allez hop, dat muss awer sinn. Hallo Boma, wann s dat hei héiers, ech si voll frou mat der. Bleiw gesond. Dat ass gutt, muss een seng Bomen ëmmer gären hunn. Ja, genau. Mammen an Bomen Op der Mö halen ma op an mé heieren als geschön he bei Kaméidi Merc fir no Jo Merci ciao ciao.